Da, pnawn da, Delyth. Ia, dwi'n dda iawn, diolch yn fawr. Falch o gallu siarad efo chi. Gwych, gwych.
Um, I ddechrau, dweud wrthyn ni tyfu bach am, um, am dy gefndir o ble ti'n dod, pa fath o fagwraeth ges di, um, beth sydd wedi dylanwadu arno ti, moyn i lai, fel i ti wedi cyrraedd lle wyt ti nawr? Ah, wel, oce. Okay. Uh, wel, hogyn o Ddimbych yn reiddiol. Um, dad yn dod o Prion, mam yn dod o Llanreiad, ac uh, eisiau i ysgol lleol Tymor Nant, ysgol Gymraeg gynradd yn Dimbych, a wedyn ymlaen i ysgol Glan Clwyd yn Llanelwy ar ôl hynny. A wedyn uh, wneud lot o, uh, o, o bethau hefo chwarae tu allan a ffrindiau a bywyd hapus iawn yn, yn, yn tyfu fyny uh, yn yma yng Ngogledd Cymru. A wedyn, ar ôl hynny, y cyfle i fynd i uh, prifysgol, a nes i fynd i Lancaster. i astudio ecoleg. Um, o'n i'n gwybod o oedran reit ifanc, uh, rhyw 11-12, uh, dwi'n cofio darllen llyfr gan David Attenborough, ac roed sôn am bobl oedd yn gwneud bywoliaeth allan o astudio fyd natur a meddwl, o ie, yeah, mae hwnna'n swnio fel rhywbeth diddorol i wneud A felly o'n i'n gwybod bod fi eisiau bod yn ecolegwr o, o rhyw fath, um, o oedran ifanc iawn. Um, a wedyn, fel o'n i'n deud, cael y cyfle i fynd i Brifysgol Lancaster i astudio, ac uh, tair blynedd gwych, llawn hwyl ysbri yn fanna. um, ar ôl graddio, um, mynd i drafeilio wedyn. Eisiau mm. gweld chydig bach o'r byd, eisiau cael profiadau, mm -hmm. um, ac blasu diwylliannau gwahanol, cyfarfod pobl gwahanol, uh, ehangu'r uh, profiad bywyd, dwi'n meddwl, oedd yr, oedd yr, oedd yr bwriad. Um, A wedyn ar ôl mynd i drafeilio, dod yn ôl, um, a bob tro o'n i'n dod yn ôl adre, oedden ni'n, um, o'n i'n ffeindio fy hun yn edrych yn bres. Un o'r jobs is haws hawdd i mi, i mi wneud oedd garddio. Right. So, nes i, um, Nes i gychwyn garddio yn ystod uh, y gwyliau'r ha, a wedyn uh, yn ystod yr adegau pan i'n dod adre o, o, o, o rhyw bloc o drefeilio, o'n i'n byw adre efo mam a dad ac yn garddio i, i ennill pres. Ac um, felly ddoth yr, y diddordeb mewn garddio allan o angen reidiwyd rhywyd, er mwyn, mwyn na ddim byd arall. Mm. Um, A wedyn, ar ôl ychydig amser uh, yn, yn trafeilio, uh, uh, nes i benderfynu beth sy'n i'n licio gwneud garddio yn iawn. Um, felly, mynd i'r coleg garddwriaeth yn Llaneirgain, um, Northwood Horticultural College, Welsh College of Horticulture, mm -hmm. fel oedd o adeg um, ac astudio sut i fod yn gynlluniwr gerddi. Oh, okay. A wedyn, tra ni yn astudio fan o'n ni hefyd yn gweithio fel garddwr mewn hen gardd Victorianaidd wrth ymyl Llandudno. Um, felly, oedd hwnna'n dipyn, dipyn o job uh, cael chydig o gwybwisedd rhwng y gwaith a'r, ar gwaith astudio hefyd. Mm -hmm. uh, a wedyn penderfynu um, wedyn bod fi'n mynd i setlo lawr um, ag edrych am waith oedd yn gyfuniad o, o niddordebau, um, ond hefyd yn, yn, yn, yn rhywbeth oedd yn nalluogi i, i fod yn i, i, i, um,

Felly nes i gychwyn... Beth yw'r rôl gyda nhw ta? Oh, Wel, nes i gychwyn efo nhw yn 2009 ac um, uh, mae'r rôl wedi newid dros amser, ond um, yr un peth sydd ddim wedi newid ydy'r elfen um, rwy'n mynd allan i'r gymuned i weithio hefo efo gymuned yy ag i i weithio o ran efo yy addysg hefyd so gweithio efo ysgolion yym gweithio efo athrawon yym ag yn gneud yy yy lot o waith gerddi cymunedol yym a wedyn yy falch iawn o'r cyfle mod i 'di ga'l i weithio yy hefo'r Ymddiriedolaeth Natur oherwydd mae o 'di agor yym byd, i, i gymuned o bobl sydd yn byw yng Ngogledd Cymru sydd yn um, uh, a, angerdd go iawn am, am um, byd natur, mm -hmm. am fywyd gwyllt, am um, byw yn gynaladwy, um, am barchu beth sydd gennym ni yma um, y Gogledd Cymru ac a wedi mwynhau pob un diwrnod o, o weithio hefo'r hefo ymddiriedolaeth sir. Dwi'n meddwl bod newid hinsawdd um, yn cael ei wai yn naturiol i mewn i'r swydd yna. Dwi'n rhywbeth sy'n oherwydd y diddordeb sydd gyda pobl y myd natur. Mae'r ddau beth yn, yn ffitio'n dda iawn.
Ynddi, swn i'n dweud bod nhw, Delyth, maen nhw'n ffitio'n berffaith i ddweud y gwir. Dydy, dydy un uh, ddim yn gallu bodoli heb, heb, no. heb y llall. Um, felly mae yna croesi drosodd o uh, be dwi'n neud i, um, i'r cwestiynau mwy eang, byd eang, uh, o ran cynnesu, cynnesu byd a effaith um, tu gwydr uh, ar y blaned. Dwi'n meddwl bod lot ohono fo'n dod o, o, o'r sail bod, bod rhaid paratoi ar gyfer dyfodol sydd yn hollol ansicr. Yeah. Um, ac mae o'n ansicr i ni, ond mae o'r un mor ansicr i, i fywyd gwyllt hefyd. Ac heb, heb gynefin neu systemau naturiol, felly ni ddim gobeithio goroesi yn, yn y dyfodol, Um, oherwydd mae'r systemau yna wedi datblygu dros miliynau o flynyddoedd. Ac dwi'n meddwl beth ni'n cychwyn ffindio wwan ydy uh, llai iach ydy byd natur um, a'r systemau uh, ecolegol yma sydd yn yn cynnal ni. Um, y, y, y, y mwy o broblemau uh, sydd, yn mynd i, sydd yn mynd i ddod. A mae uh, coronavirus yn un, un, un, un, un enghraifft amlwg i'w ddefnyddio. Um, dwi'n meddwl mae um, yeah, resilience fysa'r gair yn, yn Gymraeg, ynddo? Yn Saesneg, dwi'n meddwl. Um, felly, rhyw, yeah, hyd, hyd, bod yn hydwyth am hynny, um, yn ein cymunedau, ond hefyd yn hydwyth uh, hefo'n ecosystemau ni. Um, so, a rwan ydy'r amser i gychwyn ydy, i, i, i baratoi am hynny. Ie. Yeah. Felly codi ymwybyddiaeth o'r materion yma yw prif bwrpas dy rôl di gyda'r ymddiriedolaeth? Um, y prif bwrpas ydy... Um, mae'n anodd yn dydi pan mae rhywun yn, yn sôn amdano beth maen nhw'n gwneud, cos mae'r ma, ma gwaith mor um, amrywiol, mm. ond ia, yeah, uh, ar un rhan, gweithio efo cymunedau, creu gerddi bywyd gwyllt, um, creu perllannau uh, ffrwythau newydd, um, creu uh, ardaloedd gwyrdd lleol, mm -hmm. reidolydd blodau, um, creu cynefinoedd a gwella ar safon yr, um, yr rhwydwaith gwyrdd, y green infrastructure yeah. sydd gen yeah. yeah. yng Nghymru. Um, oherwydd mae'n ma hynod bwysig bod pawb efo uh, yr gallu i gael mynd i, uh, i gerdded neu i, i, um, i fod yn rhan o fyd natur. Uh, so mae Anglogaeth Cymru, da ni'n ni reit ffodus, uh, mae gennym ni'r uh, cynifinoedd hyfryd yma ar, ar stepen drws. Ond, nid pawb sydd yr un mor lwcus, felly um, creu yr cynefinoedd yma, uh, neu gwella ar y safleoedd gwyrdd yma o fewn ein cymuned ni yn, yn, yn holl bwysig. Mm. Yn enwedig wrth meddwl am, wrth feddwl am yr cenhedlaeth nesaf, wrth gwrs. Yeah, yeah. Plant yma ddim yn tyfu fyny mm. yn y byd natur, um, fe ddew, fe ne ddim gobaith i'r dyfodol. No.
Bydd, uh,
dos yn pwynt mewn achub rhywbeth os ydych chi'n gwybod amdano fo yn y lle cyntaf. Mm. Mm.
A mae'n ddiddorol bod ti wedi sôn am y peth yna, maen nhw'n gwau yn berffaith mewn i'r gwaith i ti wedi wneud gyda ni fel mentor gyda Adfywio, Cymru. Falle dewn ni'n ôl at hwnna mewn munud, ond eisiau Mm. Um, symud ymlaen, falle bod lot o bobl sy'n gwylio yn, yn dynabod dwyneb DOS 4 ec fel un o gyflwynwyr raglen garddio mwy. Sut dechreuodd hynny i fe bod yn lle iawn ar y pryd iawn? Pa fath o um, hwyl i ti'n cael ar y raglen hwnnw? Wel, um, Nes i Mae ngwraig i, um, Sioned, Sioned Rowlands gynt, Sioned Edwards o'n wrth gwrs, um, mi oedd hi yn uh, cymryd rhan uh, mewn rhaglen deledu garddio, um, clwb garddio. Mm -hmm. uh, oedd hi ar, ar hwnna fel um, rhywun sy'n gosod blodau. Right.
A wedyn, fel Nathon ni symud tŷ, uh, cychwyn magu plant, symud tŷ, chymod yr holl, yr holl beth yna. Um, ac nathon ni benderfynu yn hytrach na uh, gwneud y tŷ i fyny, mynd ar ei symud i fewn i hen dŷ uh, nain a taid Sioned, mm -hmm. ac hen ffarm di ydi o sydd oedd angen lot fawr o, o, o waith. Yeah. Um, ac yn hytrach na gwario'n amser yn, yn trwsio'r tŷ a gwneud y tŷ yn barod fel bod ni'n gallu byw yno fo. Nathon ni benderfynu so ni'n byw mewn carafan static yn yr ardd uh, ac cychwyn gweithio ar yr ardd. Right. Cyn y tŷ.
Diddorol.
Ia, i'r gwrthwyneb i dwi'n meddwl o be fysa rhan mwyaf o bobl mwy call wrach wedi, wedi gwneud. Um, ond mi oedd Sioned a fi yr un mor excited â'n gilydd bod gennym ni'r cyfle o'r diwedd, bod gennym ni gardd ni'n hunain. Ie. Yeah. Oherwydd mae hi yn diddori mewn garddio hefyd. Ac um, dwi'n meddwl, oedden ni wedi bod yn rentu tai ac erioed wedi cael gardd ni'n hunain. So oedd yr cyfle i gynllunio a creu gardd newydd yn, yn ormod o demtasiwn. So, a nath ni roed yn egni i gyd i fewn i'r ardd. Wel, mae'n e'r patch yma rhyw uh, acar o, o, o ardd. So mae o'n mae o patch fawr ac um, nathon ni nathon ni benderfynu bod ni'n mynd i gynllunio fo a creu y gardd newydd yma. Ac wrth gwrs, oherwydd bod yn Sioned y cysylltiadau teledu yma, um, nathon nhw glwyd be oedd yn cynllunio ni a gofyn, wel, fysych chi'n mynd i a gwneud um, rhaglen deledu am chi yn cynllunio a dyladu eich gardd chi'ch hunain. A wedyn felly, dyna sut ddoth y rhaglen gyntaf, sef Gardd Pont y Tŵr, mm -hmm. uh, cyfres o chwech rhaglen yn, yn, yn, uh, yn gwylio ni'n trio ac yn um, methu adegau ond yn llwyddo ar, ar adegau eraill i, i greu gardd. Ac um, o hynny, fe ddaeth y cyfle i redeg, uh, wel, i fod yn rhan o, o cyfres garddio, um, garddio mwy. Mm. Um, sydd erbyn hyn yn, uh, wel, flwyddyn nesaf fyny ar y, y chweched gyfres, felly mae wedi hmm. bod uh, yn, yn, yn llwyddiant uh, uh, ag yn, yn brofiad hefyd. Yeah. Ti'n meddwl bod, um, gweld bod patrwm yn datblygu fan hyn o fi'n gofyn am newid hinsawdd, ti'n meddwl bod dros y blynyddoedd hynny, ti wedi gweld um, shift neu newid yn, yn y raglen ei hun o, o pa fath o bethau chi'n cyflwyno o ran fel bod y tywydd falle yn, yn effeithio ar beth a pryd mae pobl yn gallu tyfu gwahanol bethau. Y, y dielfen um, cynhesu byd ei angen newid hyn sydd wedi dod mewn i'r cynllunio raglen i hynny hefyd?
Yndi, ti'n gwybod beth, sy'n ni'n dweud bod o. Da ni'n reit lwcus efo'r efo rhaglen uh, a'r tîm uh, sydd tu ôl i'r rhaglen. Uh, cwmni da sydd yn, sydd yn rhedeg y, y rhaglen, a mae'n dîm go dda o bobl yna sydd, ydyn ni gyd o'r un un meddylfryd, um, ydyn ni, um, a bod gennym ni gyfrifoldeb i hybu garddio cynaladwy. Right. Mae'r, a dwi'n dwi meddwl bod dros yr pum cyfres dwetha 'ma ma' ma' pethe wedi symud mwy a mwy tuag at ydi'r ochor gynaladwyol o'r yym o arddio yy hmm. 'dan ni'n hybu garddio organig, 'dan ni'n yy 'dan ni'n hybu creu cynefinoedd, yy os oes 'na gyfle i blannu coeden yn yr ardd, yy 'dan ni'n argymell bod pobl yn plannu coed cynhenid yn hytrach na, yeah. na, na coed um, uh, uh, sydd wedi dod o, o wledydd eraill. Mm -hmm. so, Mae'n e, ma e yn sicr sylfaen i'r rhaglen sydd yn, sydd yn symud garddio yeah. tuag y ochr mwy gyn, gynaladwy. Um, sydd, sydd, sydd yn gret, oherwydd Chymod, mae rhaid i pethau fynd yn y cyfeiriad yna. Yn union, ie. Yeah. A dwi'n meddwl bod garddio i ryw raddau wedi newid yn yr e, 15 20 mlynedd diwetha yma, um, chymod, ers yr, yr gardd bywyd gwyllt cyntaf oedd yn Chelsea rhyw uh, diwedd y 90au, um, Chris Baines, dwi'n meddwl, oedd yn gyfrifol am yr uh, adeiladu'r ardd yna. Ac doedd pobl erioed wedi clywed am garddio bywyd gwyll o'r blaen. Oedd garddio yn rhywbeth um, wedi'w angori mewn systemau Victorianaidd yeah. ar, ar, ar syniad yma bod um, rwy'n yn meistrioli yr ardd yn gyfan gwbl, pob elfen ohono fo. Popeth yn daclus mae'n rhes i. Ia, ia, popeth yn, yn, popeth yn daclus, dim chwyn. No. Um, a chymod, ni, i ryw raddau, da ni wedi bod yn garddio fel hynna um, am, am, am flynyddoedd, ond mae yna newid wedi digwydd, a dwi'n meddwl bod pobl yn cychwyn mynd yn ôl mm. sgyfnod cynt. Yeah. Um, os ydych chi'n gallu galw fo'n garddio gwerin, chybod, mae yna e, ma e arddangosfa arbennig yn, um, yn San Fagan, tu allan i gair dydd, yeah. o rhes o dau a gerddi mm -hmm. uh, hefo'r tai yma. A fel mae'r y tai i'r tu fewn a'r tu allan, yr ardd uh, hefyd, wedi newid dros y degawdau. Yeah. ac o- o'n i'n meddwl bod hynny'n yn, yn, yn ddiddorol iawn gweld sut mae pobl yn defnyddio eu gerddi. Wedi symud o'r uh, yr syniad bod i'w gerddi nhw yn i'w cynnal nhw, yn, yn hmm. cynnig um, bwyd, uh, ffrwythau a llysiau, yn cynnig ardal ar gyfer um, cadw anifeiliaid, ieir, moch, yeah. ac, uh, i gyd yn rhan o, e, o rhyw fywyd fwy cynaladwy a, a, a, a fi oedd yn y gorffennol, a wedyn yr symudiad yma wedyn tuag at garddio lot mwy um, uh, lle mae lle dydy pobl ddim yn dibynnu ar ei gerddi am, am, am, am fwyd a, a, a um, cynnal i'w hunain, bod yeah. yn, yn rhywbeth mwy, uh, fwy o um, sioe uh, yeah, yeah. hyfryd ac, uh, a, a dyna fo. Mm. Mae'r ma syniad yma o arddio bywyd gwyllt wedi, wedi, yn, wedi dod allan o hynny, lle mae pobl yn cychwyn gweld yn gerddi ni fel uh, gwarchodfa natur bach. Yeah, yeah. A bod... Um, a mae hynny'n hollol wir, oherwydd ch'mod ma' yr ffordd 'dan ni'n ffarmio a'r ffordd 'dan ni yn yy edrych ar ôl cefn gwlad yma yng Nghymru yym ma' wedi newid yy yn aruthrol drost yr yr chwe deg mlynedd dwetha 'ma ers yr ail ryfel byd. Hmm. Wel 'dan ni colli 95 y cant o'n cynlluni nat- yym traddodiadol ni, 'dan ni 'di colli 98 y cant o'n dolydd blode ni, yy cynefinoedd sydd wedi diflannu o gefn gwlad, a, ac yr unig le um, lle mae posib gweld rei o'r cynefinoedd yma, er mae dim ond bach ydyn nhw, ydy yn yn gerddi ni. Yeah, yeah. Ac, um, chybod, os ydych chi'n cyfuno yr holl erddi sydd yn uh, yng Nghymru, um, maen nhw'n gorchuddio ardal dipyn mwy na'r holl warchodfeydd natur a'r holl ardaloedd gwyrdd um, sydd gyda ni. Felly, os ydych chi'n edrych ar eich gardd chi fel rhan o'r, uh, or ecosystem, uh, o fatha um, stepping stone bron iawn yn, yn, yn, yr, um, yn y tirlun bod um, bywyd y gwyllt yn gallu symud o un ardal i'r llall, um, o un gardd i'r llall. Yeah. Pan bod ni yn newid y ffordd da ni'n um, cynnal a chadw yn, yn cefn gwlad, bod bywyd gwyllt wedyn yn gallu ymledu allan o'n gerddi ni, yn ôl i fewn i gefn gwlad. So mae ma gerddi ni yn hynod, hynod o bwysig wwan ar gyfer bywyd gwyllt. Yeah. Ac mae... Bod y ffigur yna, mae'r rei, mae'r ffigur yna'n eitha syfrdanol bod nhw'n cyfro fwy o le na'r gwarchodfeydd natur, ond ni ddim yn ymwybodol o hwnna o gwbl. Yndyn, yndyn maen nhw. A, a, a chi'n gwybod beth be arall sy'n sy bwysig hefyd ydy, um, yr cysylltiad, fel o'n i'n sôn am gynt, y cysylltiad mae pobl hefo byd natur. Mm. Uh, yn yn gerdd i ni ydy'r lle cyntaf dyn ni'n dod fewn i gysylltiad efo byd. Yeah. Ac dwi'n cofio tyfu fyny yn unbych, uh, dwi'n cofio pob darn, pob cangen ar y goeden oedd yn weilod yr ardd. O'n i'n gwario gymaint o amser yn dringo'r goeden yna. Um, ac dyna sut mae rhywun yn magu balchder yeah. a parch tuag at um, fi natur hefyd. A wedyn, chybod, os ydych chi'n garddio, os ydych chi'n tyfu llysiau chi'ch hunain, mae, mae creu cynnyrch allan o'r pridd, mm. ellwch chi'n bod yn agosach at natur na mm. wneud hynny. Felly mae yna mae yna sym, sym, symbiosis mawr yna rhwng um, byd natur a, a'n gerddi ni. Mm. Ac well, beth sy'n ddiddorol yn, yn sicr dros y, y chwe mis diwetha yma ydy sut mae, mae gerddi pobl wedi dod yn fwy a mwy pwysig. Yn bendant, ie. Yeah. Oherwydd, oherwydd Covid, um, mae'n ma, ma gerddi ni yn, um, yn baradw, wedi bod yn baradwys i, i lot fawr o bobl yn ystod y cyfnod clo. Mm. O wedi dysgu sydd wedi arddio, um, lot o bobl yn dysgu am y tro cyntaf. Lot o bobl efo chydig bach mwy o amser ar ei dwylo wrach i, i allu garddio. Mm. Um, ond yn, efallai yn gweld yr manteision mm. uh, o'u cnydau nhw eu hunain. Peidio mm. gormod, gorfod dibynnu ar y siope yeah. hwyt. Um, a bod y bwyd yn blasu'n well, mm -hmm. bod, uh, bod y bwyd wedi trafeilio metre yn hytrach na milltiroedd. Um, felly mae yna mae yna lot o ddiddordeb wedi bod mewn, mewn, mewn garddio yn sicr dros y chwe mis diwethaf yma ac uh, da ni'n sicr wedi gweld hynny efo'r efo rhaglen dyledu. Yeah. Ond hefyd, hefo, hefo gwaith efo'r ymddiriedolaeth natur hefyd, chmod, mae, um, mae ysgolion yn newid, mae athrawon yn newid y ffordd maen nhw'n dysgu, um, mae'r pwyslais ar dysgu yn yr awyr agored, yeah. um, dipyn mwy o beth ywan. Mm. Curriculum newydd yn dod i fewn i Gymru, um, mae'n hyd yn oed fwy o bwyslais ar hynny. Yeah. Um, lot fawr o ysgolion ar eoli, ond um, mae yna rei ysgolion sydd yn gwneud mm. waith arbennig o dda yn, yn sicrhau fod y plant yn cael bod tu allan um, bron iawn gymaint y maen nhw yn y ddosbarth. Yeah. Ac mae yna gyfle arbennig yn fanna uh, wrth, wrth symud ymlaen. Oherwydd mi, mi fyddwn ni yn ymddiried yn yr cenhedlaeth nesaf ar rhywben. Yeah, uh, yeah. ac dwi'n dwi dwi teimlo'n ffodus iawn bod yn cael y cyfle i weithio hefo'r uh, cenhedlaeth nesaf. Yeah. Uh, nhw, nhw sydd yn mynd i etifeddu beth da ni wedi greu. Yeah. Mae ma, ma, ma gen nhw ddyfodol hollol, hollol ansicr, a dwi'n deud hynny fel, fel, uh, fel tad hefyd. Mm -hmm. um, dwi, dwi yn pryderu um, dwi wedi pryderu ers ers blynyddoedd am am be' neud i'r blaned a yr y ffeithie 'dan ni'n ga'l a'r systeme bywyd sy gennyn ni ŵan a bod yn mor hollol yy anghynaladwy. Ie. Yym ond dwi hefyd yn teimlo yn yn gry bo' raid i ni newid yr yr ffordd 'dan ni'n siarad amdano fo. Yym. ch'bod, yy mewn byd cadwraeth natur yy ma' bob peth yn negyddol. 'Dan ni 'di colli hyn, 'dan ni 'di colli llall, ma' niferoedd hwn byw i lawr, ma' 'na fe- niferoedd adar yy ar i lawr, ma' ni 'di colli naw deg wyth y cant o hyn, chwe deg y cant o'r llall. Wel, mae e'n anodd droi yr newid y narratif yna o, hmm. o, o fod yn negyddol i hmm. ysbrydoli pobl i wneud rhywbeth i, um, i newid y sefyllfa. Yeah. A dydy hynny, dyna'r her mwyaf sydd gennym ni o'n blaen ni, cos dydy hynny ddim yn hawdd. O gwbl. Na, na. O ran, um, just am y ran olaf o'r sgwrs, i ti wedi bod yn mentor gyda ni nawr yn adfywio Cymru am cwpl o flynydde. Pa fath o prosiectau i ti wedi gweithio arnyn nhw? Pa fath o grwpiau i ti wedi helpu? I ti wedi gweld rhyw fath o newid yn um, y cefnogaeth mae grwpiau i angen? Um, Fyswn i'n mynd bod fi wedi gweld newid. Mm -hmm. Dwi'n meddwl bod yr Yr a- dwi wedi gweld bod yr angen yn bodoli oherwydd yn gweithio efo'r Ymddiriedolaeth Natur, yn gweithio hefo grwpiau cymunedol, yn gweithio efo gerddi cymunedol. Um, felly dwi'n gweld bod yna uh, unigolion a grwpiau o fewn y gymuned sydd â uh, angerdd uh, i, i, i greu byd gwell. Mm -hmm. felly dwi'n meddwl bod o'n beth newydd, ond beth be, be dwi wedi ffeindio wrth weithio efo Adfywio Cymru ydy bod yna bod yna rwydwaith o um, bod yna gymuned o, o, o bobl um, bod nhw'n um, gydlunwyr neu'n fentoriaid yeah. uh, hefo gymaint o brofiad a gymaint i roi o ran um, um, gwybodaeth. Um, bod yna gyfle yn fama i, i, i weithio hefo'n gilydd i greu rhywbeth um, sydd yn mynd i fod yn, yn sydd yn mynd i newid um, pethau ar, ar gyfer y dyfodol. Dwi, dwi, dwi ddim wedi bod hefo'r, um, yn gweithio hefo Adfywio Cymru ers, ers yn hir. Um, I ddweud y gwir, nes i'n clywed amdano nhw tan rhyw ddwy flynedd yn ôl. um, dwi o dan yr argraff, dwi'n yn gwybod os ydy hyn yn iawn neu ddim, ond bod Adfywio Cymru wedi bod yn fwy presennol yn ne Cymru neu mae wedi falle yn y gogledd, dwi'n yn gwybod hynny. Hyn, erbyn hyn, mae'n yn sicr um, fwy o wybodaeth amdano fo, mm. ac um, dwi, dwi, dwi, mae, mae o'n gret, mae o'n mae o'n wych oherwydd be dwi wedi ffeindio ydy um, ch'mod dwi dwi'n meddwl am un o'r prosiecte nathon ni hefo um, cymuned Lixwm yn uh, Sir Fflint. Mm -hmm. uh, cymuned ddwyieithog, um, oedden nhw'n gweithio hefo menter iaith Sir y Fflint a Wrexham, um, ac mi, mi oedd gan menter iaith uh, grant gan yr loteri. Yeah. A wedyn, fe greuwyd y cysylltiad rhwng y grŵp cymunedol a Menter Iaith, yr ymddiriedolaeth natur, lle o'n i'n dod i fewn, um, ond yr, yr, yr, un beth, yr un peth nath glymu'r holl bethau at ei gilydd oedd Adfywio Cymru. Right. Uh, a'r, ar gallu yna i dalu um, mentor i weithio hefo'r uh, grŵp cymunedol, i ddatblygu syniadau, i ddatblygu cynllun ar gyfer i'w, i'w, i'w gardd cymunedol, cymunedol nhw. Gath ei oriannu gan y loteri ac um, fe ddoth â menter, menter iaith rhyw elfen uh, hyfryd o ddwyieithog, uh, ddwy, o, o fod yn ddwyieithog i fewn iddo fo. Hmm. Felly, yn yr ystyr yna, yn yr yn yr enghraifft yna, be nath Renew neu, neu Adfywio Cymru oedd creu y cysylltiad. Mm -hmm. A, a chymod, mae'n e, ma e gymaint o bobl ffantastig uh, er, o, o gwmpas yn trio wneud y peth, yeah. wneud y peth dawn. Um, ma, da ni jyst angen siarad efo'n gilydd, mm -hmm. da ni mhm. angen uh, cydweithio, yeah. a, a, t'mod dyna lle dwi'n meddwl mae'r renew i- iddo fi'n bersonol dyna dyna lle dwi dwi 'di gweld o yn yn yn tynnu llinynnau at ei gilydd ac yn creu cysylltiadau rhwng rhwng pob yym ac yy ie dwi'n ed- dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i i i weithio hefo hefo Adfywio Cymru fwy a mwy yy yn y dyfodol oherwydd ma' 'na fwy a fwy o angen um, iddo fo fod, iddo fo fodoli. A mae'r grwpiau o hyd yn dod mewn ato ni, o'i wastad yn cael yn syni cymaint o grwpiau sy'n dal allan yna sy'n eisiau help o rhyw fath i daclo rhywbeth yn ei cymuned i hunan, so mae hwnna'n dda i glywed, ty beth. So, well, yeah, yn sicr. Bron ar ben, um, gallai ddweud diolch yn fawr iawn Iwan am, am damser heddi a um, yr holl sgwrs a'r holl uh, enghreifftiau ysbrydoledig i ti diolch i ni. Um, felly diolch yn fawr i ti. Croeso, Delyth, croeso. A diolch i Adfywio Cymru hefyd. Diolch. Hwyl fawr. Ta-ra.